wey be say dia fans go vote for. So since di unpairing happun, mixed reaction don dey becos fans wey be say dey vote togeda bifor, dem go need to divide demsef. Almost all di housemates, some of dem wey be say get solid fans individually bifor, dos ones no go get issue. But di ones wey be say get collective fans, dey get issue right now, becos dem no know who dem go vote for. But double kay, dia management don come out come put out an official statement stating clearly say make dia fans vote for Kelly Rae instead of Cassia because na Kelly Rae na actually convince Cassia to come into di house and na exactly wetin I talk for my previous video be dis e go dey very wise if dem pick Kelly Rae than Cassia because we all know talk say if Cassia win am we we women my gender our money na our money let's just be honest and man money na still our money that's just how life is life can be unfair to men at times if Kelly win am true true e no talk say Cassia go enjoy and as for Wanni ex Handi we all know talk say Wanni na the popular one among the two and na she na dey give the public wetin dey like to dey see so definitely is obvious say dey go pick Wanni even if you check for their IG stories their IG page you go see say dey no even create account for Handi na one e account na e dey create for so to tell you talk say na one e na e go be the one wey be say dem go pick anyway and which which um happen the way the thing be. So unto Shawn matter since this thing season start Shawn have been moving crazy na from one gossip to another na e the boy dey do these days. Una remember talk say for the live television show yesterday Ebuka call out Shawn wey be say e dey gossip with one e about um nell nelly nyash wey be say dem talk say the nyash no arrange well and all of that and today na shawn carry double k matter for him don dey carry their matter for head for weeks now but people dey feel say maybe na normal something but now people don dey show concern because the thing don dey show as if something maybe um wetin be their name double k thief shawn meat or maybe or maybe dey hide shawn onions wey e go use take cook indomie because we no know wetin double k thief from shawn wey make am just put all e hope for where dem dey so him come today him and um um Victoria and Wanni dem dey gossip together dem dey talk so according to shawn shawn dey talk say e go nominate chizoba and kasia Victoria come dey ask am say why Cassia say you don dey nominate this girl since why why not um someone else Sean come say I'm not close to her say after all she benefit una remember I talk say when Sean wan nominate last week he no even lis ten to wetin him partner wey be Victoria dey talk he just convince the girls make dem no nominate Wanni o make dem leave Wanni and Handi now today wey be say dem dey do their nominations this boy the Victoria dey try to talk say see make we do am like this the mo- boy no wan consider a partner very self-centered person you know na the way anything wey be say he talk na he just want make e be like that and Victoria na very calm person if na person like me me and you we go argue tire we go even I go even forget say we be peer sef so Wanni on the other hand come shook her mouth into the conversation because na all of them sit down for there according to her she come say she wan plan so that everybody go put up kassia for eviction. John come dey try to tell Victoria say make Victoria no tell Cassia o because as we all know, Victoria and Cassia dey be very close friend. According to um Victoria sef, it's like na Cassia na im be the closest friend wey be say she get inside the house. So Victoria come promise Sean talk say she no go tell Cassia. We all know as Victoria be. Once um Sean tell Victoria to do something, it's as if Sean get Victoria mumu button. Nothing dey wrong if una dey plan dey conspire, that na wetin we really wan watch for Big Brother house but where I get issue with Shawn na the fact say Shawn no dey allow Victoria talk her mind, she no dey allow Victoria to make any decisions, the boy just dey so domineering towards where eh, Victoria dey. If na me be Victoria, I go nominate Shawn, I go nominate Wanni, I go nominate Dihandi, all of them together because it's as if una no wan listen to wetin I dey talk. My friend, you wan put my friend up but when e reach your turn, you no wan make I put your girlfriends up. E no make any sense to me. The fact say Sean dey always look down on Double K, that thing dey always make me laugh because if only the guy know how far um, Double K fans dey go for them, eh, I'm not sure say he go dey even put him mind for them. All this the attitude go make am he go dey lose fans. People go dey go more towards the side of the people wey be say e dey gossip. Last week you just talk down on Nelly, this week now you carry double K matter. Your gossip too much. Go ask Adekunle how e be for am. Adekunle for um level up season when he do gossip gossip that time till today fans never still forgive am. When a man talks too much, when a man gossips too much, na so e dey always be. So make we see some fans reaction over this recent um bad behaviour wey be sey Shawn develop. So di first person here come say parrot is taking note, Shawn is a gossip. As we all know or for those wey be sey don know, Big Brother don bring back dat parrot wey be sey e bring for All Star season dat year. We just dey hope sey dis particular season, dis parrot go do di job well, no be all those mumu thing wey di parrot dey talk. Things wey be sey house mate talk wey be sey their fellow house mate no know, na im di parrot suppose talk, no be dat thing wey be sey di parrot do for All Stars, let's be hopeful.

Another one come say Sean is becoming irritating at this point. Next one say Onyeka queen of content everywhere Onyeka. The next one say the parrot is coming for Sean. This set of housemates this season they seem like very quiet set of people. Even with all the table where Ebuka shake, this people no gree fight. All the whole thing wey they talk, they no gree quarrel. They just everything they just want peace. Now what I notice for this housemates this season, they just no want any drama. They just want peace and we no fit fault them. another person come come come say shaun should leave victoria with her game and face his own what is his problem with cassia um like i said it's like cassia thief the meat wey shaun hide or maybe she chop the stew wey he cook put for locker i no know something wey be say we no know another person come say why is shaun against cassia or double k why another one say bitter truth is dat handi want to ship kelly rae dats why dey want cassia out so bad could dis be di reason e fit be tok say na true oo e fit be say um wetin be im name handi really like kelly rae because why be say dey no dey ever wan attack kelly rae is always cassia cassia cassia another person come say dey are actually saying di truth love dem or hate dem let's let's leave emotions she will take down she will take vicky dan is a game victoria for di hundred million i no think so i no think so i see i see cassie as a very loyal person to be honest i see cassie as a very loyal person because the conversation wey be say she and her husband get of recent the thing show me to say hen this girl no be small thing for a woman to stay with man for ten years date man for ten years do you know what it means that's a very loyal person i believe if you'd be if um be friend to such a person you're very lucky anyways i hope victoria and kasia dey no go comot for the house because i dey root for dem too in my own way una take care una bye